Geliň, geliň. Bärsi uly jaý-da, aňarda-da bar uly jaý, onam görkezeris. Edil ýaňky dizaýndaky ýalyja, kagyzlardaky ýalyja edip başladyk, hawa. Bärde aýnam durmaly ýerinde-de, žalýozyň ýerinem bir göräýiň. Öňelike aýdyň, siz žalýozmy ýa-da karniz bolýamy, şoňa göräräk etjek. Oglum!
Şu taýyk žal ýuwzak man bara. Karniz daksak nähili borka. Karnizem gowy bolardy genji hawa. Nämä gerek o karniz giden çykdy ejedip köne zat ýadamadyňyzmaý men žalýu sargyt etdimä o bollugy borda.
Sargyt etdiňmi. Howwa sargyt etdim.
Waýbordanmy? Bolýa-da. Ýör-ä oglum, beýle kötewleňem görkezen maňa.
Ýör genje görkezeýin, ýör. Sendenem bir ogul bolmaýyn. Şu otagy bar-a, şu otagy. Bir kiçijek meň özüme laýyk-da, agtyklardanam daşrak. Şuny meň özüme bir oňaryp berseň gaty gowy bort-da-ow. Men bärde sud etjek boldum-a, asyşyp geçäýdiňiz-aý, otag ýokmy, alyberiň-dä, näleý bolşuňyz? Agtyklaň bilen o jaýda oturarsyňyz, hökman şu taýyp gözlükýäňizmi?
Heý, Allam! Hum!
Bizar bolaýdym-aý!
Oglum, jan oglum! Şu balkony mara, şu balkony. Eje, oglanlar öz işini bilýä, hemme zada sokulma, puluny berildi, çykdaý jedildi, indi her kim öz işini öz etmeli işini bilýä, sokulma hiç zada, ýürege düşäýdiňizaý, ýöne sokulyp.
Oglum. Näme deň-duşuň bilen gürleşýäňmi sen? Näme ýöne bir zat diýsem ýüzüme alyp dursuň-la sen? Ne bir bäş manat puluny goşýaňmy muňa? Ne çykdaýjy etýäň? Hemme çykdaýjy ile etýän men näme? Şeýle dälmi? Senden bir soralýan zadam maslahat. Şonam berip oňaraňok. Olaň ýanyna-da masgara edip barýaň-la oglum. Sesimi çykarmajak boldum men sen gaty gitme. Pul çykarýan men. Şeýle dälmi? Eý, bolýar-eý, getir, özüňiz ýaşaý, men-ä ýaşajak ýoştaýda, getir açar ber maňa. Nämäň açary?
Ulagyňam açar sorar ýaly, ulag alyp berdiňmi? Git-de gazan, ondan alarsyň açary. Görünme gözüme! Näme etseňiz, şony ediňsene.
Oý, jeňsäň ursun seň!
Altyn genje. Borba geleje gynanmaň. Gaty başyna öýgerilen oglanjykda genje. Ulanar düşüner. Gowja lälik ösdüripsiňizdä. Mundan soň akyl gelmän haçan gelsin oglum. Biz şular ýaly jaýa zar boldug-a. Arzuw etýärdik gijelerine diňe. Bu şähere seret, bu şähere. Biz bular ýaly zady düýşümizde-de göremizog-a. Bulara welin alyp beribem ýarany bilemizok. Özümiz jaý alyp berip, remontyny edip, şeýdip ýaşatjak bolýas. Şeýdip adam etjek bolýas. Maňa gerekmi şu zatlar? Şu jaý gerekmi maňa? Şular üçin etýäsä hemme zady.
Dogry aýdýaň. Bular tersine gitýär gaýtam. Süýji sözem ýok a bularda. Süýji sözem ýok. Rehim şepagadam ýok. Hamana, dosty bilen gürleşýän ýaly meň bilen gürleşenini dagy. Bor-da, oglum. Bagyşlarsyňyz-da, balam. Her gezek gelemizde masgara bolup gitýäs. Ýok zyýany ýok zyýany ýok geneje zyýany ýoklaý zyýany ýok genje ulalar akyl geler genje me me genje süpürüň bolýa